Yn ddechrau mis Medi fe gyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad fanylion y cyfle diweddara i ffermwyr ymuno â'r cynllun troi at ffermio organig. Fe agorodd y ffenestr ar Fedi'r pymthegfed ac mae ar agor tan ddiwedd y mis. Fe fydd yn rhaid i ffermwyr ddechrau troi'n organig cyn y cyntaf o Ionawr 2010, ac fe fydd ganddyn nhw tan ddiwedd mis Mawrth i gyflwyno eu tystysgrif a'u cynllun tir oddi wrth y Canolfan Ardystio Organig. Mae yma'n rhoi cyfle i ffermwyr sydd am ffermio'n organig i gael cymorth oddi wrth y Cynulliad. Mae'r Cynulliad wedi dangos mwy nag unwaith eu cefnogaeth i ffermio organic. Maen nhw'n ymwybodol o'r manteision o'r uh, bod ffermio organic yn llesol i'r amgylchedd ac felly maen nhw am annog ffermwyr i drosi, maen nhw am gefnogi ffermwyr wrth iddyn nhw drosi. Maen nhw'n ymwybodol bod ffermio organic yn gallu bod yn gostus a mae angen cymorth ariannol oddi wrth uh, uh, y cyhoedd i, i gyfiawnhau Wel, i gynorthwyo ffermwyr i gymeryd y cam yma, mae cnydau ar yn cael eu tyfu fel arfer ar, ar y tir mwy ffrwythlon. Mae ffermwyr lawr gwlad sydd â'r tir da yma yn fwy debygol o, ddifni, o ddefnyddio gwrtaith artiffisial a gwahanol gemegion. Nawr, mae e yn fwy manteisiol i'r amgylchedd os bydd y ffermwyr ar yn trosi, oherwydd mae'n golygu na fydd y cemegau yma yn cael eu defnyddio sydd er lles i'r, uh, i'r amgylchedd yn gyffredinol. Os bydd yr ymateb yn frwd a bydd 'na nifer fawr am ymuno, yna bydd rhaid cyfyngu y ffermwyr fydd yn fydd yn cael i derbyn miwn i'r cynllun. Ond, os fydd y nifer yn fach, maen nhw'n fwy tebygol o gael eu derbyn. Mae'n anodd iawn i fi i i ddirnad Faint o, o, o ddiddordeb bydd yn y cynllun? Uh, I'w gymharu â'r ffenest agorodd yn mis Mawrth eleni, dyn ni ddim yn credu fydd yr un diddordeb nawr ac sydd wedi bod, ond mae yna resymau amlwg dros hynny, sef y ffaith bod ni mewn um, rhywfaint o argyfwng ariannol a dyw'r farchnad organic ddim yn tyfu mor gyflym ag yr oedd. E. Felly mae yna ffactorau fel ni i ni'n credu fydd yn, um, yn lleihau y diddordeb yn y cyfle yma i ymuno gyda'r cynllun. Mae'n rhaid i ffermwyr sydd â diddordeb mewn ymuno â'r cynllun baratoi eu cynllun trosi eu hunain. Felly, dylai unrhyw un sy'n awyddus i ymgeisio, gadw'r dyddiad cau mewn cof ac ymateb yn weddol sydyn.
Mae'r amser yn brin, pythefnos o ffenest sydd, a phan y'ch chi'n ystyried, mae rhaid i chi wneud cais am y ffurflen, ddaw honno falle mewn rhwydridie, a mae rhaid i chi fynd ati i'w llenwi ddi, falle bod 'na Yy, wybodaeth sydd ddim yym ar blan eich bysedd, megis, a'r wrth bo chi yn crynhoi yr holl wybodaeth yma, mi eith amser yn gyflym iawn. Does 'na ddim llawer o amser mewn gwirionedd i fynd ati i geisio am yy am ymuno gyda'r cynllun yma. Ma', yn y lle cynta', mae'n bwysig bod ffermwyr yn cysylltu gyda y swyddfeydd rhanbarthol ac gofyn yy am y ffurflen gais oddi wrth y swyddfeydd hynny. Mae yna um, gamau eraill angen i cymeryd, ond dyna'r cam holl bwysig, y cam cyntaf holl bwysig i'w gymeryd. Dyw e ddim yn eglur eto sut fydd Glastir yn llwyddo i bontio neu yn llwyddo i, gyf, i, i wneud cyfiawnder a phob un o'r cynlluniau mae e yn, yn, yn, yn, yn dod yn ei le fe. Nawr, um, uh, Mae rhaid cofio mae yn y flwyddyn 2013 bydd Glastir yn dod i fydolaeth. Mae rhaid um, i ni rhoi cyfle i'r gwleidyddion ac i'r gweision sifil i weithio ar yr um, ymanion, ar y manylion Glastir a tan bod ni'n cael mwy o wybodaeth fydd yn hynod o anodd i ni i, i weid naill ai da neu drwg ynglyn â Glastir rwy'n teimlo. Mae'r ma um, gweinidog a'r adran um, amaeth wedi wel wedi rhoi cyfle i ffermwyr i baratoi um, i gael i, wrth ddefnyddio'r term newydd yma am y cynllun newydd, mae e yn sôn am y posibilrwydd o newid. A mae hwnna, mae, mae cael eich rhybyddio o newid, dwi'n credu, yn beth hynod o dda ac yn werthfawr iawn, y gwed y gwir. Ond a, tan bod y manylion yn dod, bydd yn hynod o anodd i ni wybod a wedi glastu'r yn las dŵr yn hytrach na yn glas dir.